एते दिन से तऽ अहाँ बहुत गुबदी छियै बिस्पितरी छियै तोरे तोरे काटै छियै बुझलियै आ बीख नहि चढ़ै छै लेकिन अहाँ अबे। बीख चढ़ि गेल बात कर हगनी जे तोरा जे छै से कथी भेलो के घर मुते बाप कर हगनी हम नहि छियै बाप कर हगनी अहाँ छियै

बात से एकदम खुलल छै बुझलियै एते दिन से जे तोरे तोरे हमरा घुमबै रहियै ने बहुत घुमा लेलियै आब हमहूँ की घुमबै पहिले ले। का? तोरे तोरे कथी घुमै छलियो जल्दी बता एखने दूध के दूध आ पानि के पानि हम बेगरावे वाली छी दूध के दूध पानि के पानि बगराबै छियै कथी छोटका बेटा अहाँके कमेबे ने करैया खाली हमर से कमबैया सब पैसा जतऽ जमीन लै छै सब पैसा हमर से दै छै आ कहै छै कि हाँ हमर छोटको बेटा देलक या इहो करलक या उहो करलक या ई घर बनबै मे ई घर बनबै मे सैटा कर्जा उठा के दे देलियै या हमर बे- अ, घरवाला के कह देलियै जे हमर तोर छोटका भैया आधा पैसा दलको ये आय कत से कत ओ से यानी बात मौगी के मन में जे छै से ई रंग के घुरिया छै हाँ, ई ई पहिले रंग के कहल घुरिया छै। जानमलवा डाही ई तोरा के कहल को जे चौरी वाला खेत जब खरीदल गेलै हाँ। त छोटको छोरा के देबै हमरा लेल दूगो बेटा छै दुनू के आधा देबै दू गो बेटा अहाँ लैया

कथी के ई सब पहिले चीज में पैसा लगे न छै त हमर से फेर ओइमे लगल के है ना कथी बुढ़वा लगल के अपन पेट भरेला आ अहाँ के पेट भरेला अ, पैसे ना जल्दी बता आ, पेट में भैडाही पैसा लगबे ना। भैडाही वाला बाप के हम कच्चे चिवा जो तोरा अपने भैया दाई बाप बाप के को। कच्चे चिबा लियो पहिले बता अपने के घर के कहलकौ? कच्चे चिबा लियो अपन पूरा नैरा के खानदान के कच्चे जल्दी चिबा बता लियो के कहलकौ

गे निरासी एकर जे तोरा शर्म नहीं भेलो हमरा इहे करा दली अपना के जे छै से दियादनी में दू दिन ने बनलो दू दिन ने आज बिहान का झगड़ा लगैली जे मकान कोठा वाला घर से झड़ के झोपड़ी घर बन गेल ओहो। तो सेहा तू सैडा ही हमरा घर में तू लगे गे भाई डाही हैं? तोरा हैं? बेटा के बियाह नहीं कतो होत रहो कोई थूकत नहीं रहो जे जनमल बा के भैया डाही के निपुत्री कहां ने किया ने दिया हते हमरा बेटा नहीं के होत रहो कोई ने पूछत रहो कोई ने थूकत रहो हरदे चुन लागत रहो तखन तू के घाजे हमरा दुहार के मठ

ओ बहुत अथी तोरे तोरे खेल खेलैए छोटका बेटा छोटका बेटा करैए छोटका भाय अहाँके किछो दै नहि यऽ आ ऊपरसँ सब बाँटि बाँटि कऽ फाँटि फाँटि कऽ लेत आइ अहाँ करू काल्हिके बियाह हेल दियौ ने ओकर बाद देखबै की करत अहाँके उल्टे लात मारि कऽ भगा देत की करै छियै से पहिले कहू हमरा गारि सुनाबै छियै हम गारि नहि सुनबै छियै रुकू एक सेकंड रुकू अहाँ से तऽ हम बादमे बात करै छी कथी भेल चाची कथी भेल कथी हमरा हेतै से पहिले कहू बुढ़िया जे पखरबाजी खेलै लए जाइ छै हम जे अहाँ के ई कोनो खराब बात कहली जे की कहै छै अहाँ तऽ नीक गप कहलियै बुझलियै उएह बात कहलियै ने तोरे तोरे जे बिस्पित्री जोका बिनै छियै हमरा सब बात पता चल गेल के कहलकै तऽ हम अहाँके नाम कहलू से चल गेल भिड़े लए फरा बैठ भिड़ै लए? दाँत नहि तोड़लियै हड्डी नहि तोड़ देलियै दांत हड्डी की नगिनिया हमरा लाठी लला का मारला का हाथ पर देखै छै हमरा चोट लागल है हाथक दशा जे हमरा भेल है से उ उ हैं? चक्की के आटा खाइ छै अहाँ कथी के आटा खाइ छियै तऽ हम अहाँ तऽ नहि बीमार सकलियै? छी हमरा की कहै छला बीमार जे छी

बाद में फैसला करे छी हम घरे घरे त छोड़बै कुटुम्ब ने हम। बुढ़ी आदमी घरे घरे घर चुप लैया। शांत रहू शांत रहू आगे। शांत रहू जनमलवा डाही जते कल के ओकरा बात पर तू उड़ै छी आब तोरा मटिया तेल ढार के आग लगा देबो जनमलवा मटिया डाही। तेल हमरा ढार के हाँ। नहीं मटिया तेल अहाँ के ढार के आग लगा देब नहीं रहेगा बांस न बजेगा बसली आ रही छोटका बेटा के बात ओहिना टूगर टापर जो हमरा तू आग लगा देबी हमरा